Essalamualeýkum hormatly YouTube görjiler men Tuwakylç Tuwakylç adynda YouTube döretdim daşary ýurtda şony bütin dünýä türkmenlerine peýdaly bolsun diýip indi içinde aýdym saz bar goşgular bar we dürli dürli zatlar we başymyzdan geçen Türkmensährada bolan ýagdaýlaryň käbir ýagdaýlaryny goýdum we şolaň şol döwürde ýören aýdym-sazlarymy şonuň ýaly goýdum. Meň özüm Iran Kumet Gabuz şäherinde bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda, miladi hasap boýunça, we hijri şemsi boýunça bir müň üç ýüz kyrk üçünji ýylda dünýä gelen we Türkmensährada dürli-dürli ýagdaýlar boldy. Şol ýagdaýlar esasynda Men mejbur bolup, bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda, ýagny bir müň üç ýüz altmyş ikinji ýyl bolýar, hijri-şemsi ýyly boýunça hasap etseň, şonda Türkmenistan ata Watanyma geçdim. Türkmenistan ata Watanym meni döwleti gowy garşy aldy. Hem halgy, hem döwleti. Sag bol we minnetdarlyk bildirtgen. Men Türkmenistanda ýaşamda Türkmenabatda we şonuň ýaly Maryda, Aşgabatda we Nebtdagda, Krasnowodskda we köp şäherlerinde boldum. Hetda aňyr tarabyna seretseň, Oktýabr raýonyny, häzirki ady Türkmenbaşy raýony, Köneürgenç, Daşoguz, ondan bu taraplara seretsek, günbatar tarapyna seretsek, Krasnowosk, ondan bäri gaýtýar, Neftdag, Gumdag, ondan Gazanjyk, Gyzylarwod, öňki ady elbetde, ondan Aşgabada gelýär. Şonuň ýaly men ýigrimi iki ýyl Türkmenistan ata Watanymda ýaşadym. Köp minnetdar we Türkmenistan ata Watanyma diýseň tüýs ýürekden begenýärin we buýsanýaryn. Şonuň üçin hem şu gün Indi ýetip gelýän Türkmenistan ata Watanymyň ýigrimi ýyllyk Garaşsyzlygyny tüýs ýürekden gutlaýar we şu we şu we şu baýramçylgy bütin dünýä türkmenlerini-de tüýs ýürekden gutlaýaryn. Belki mydam hemişe Türkmenistan ata watanymyzda baýramçylyk bolsun, toý bolsun, toýlar toýa ulaşsyn, çagalar mydama-da begenip geçsinler, Türkmenistan ata watanymyzda mydam parahatçylykly bolsun. Türkmenistan ata watanymyz ýigrimi ýyl mundan ozal garaşsyz boldy. Garaşsyzlygyna bütin dünýä jar etdi. Indi şu gün ýene üç günden Türkmenistan ata Watanym Aşgabatda uly baýram baýramçylyk belleýär. Uly toý tutýar. Bizem şo daşary ýurtda bolup şoňa begenýäs we buýsanýarys. Hormatly dostlar, we tanyş bilişler. Geliň Türkmenistan ata watanymyza guwanaýlyň, buýsanaýlyň. Her nätseň-de biziň watanymyz, ilimiz, günümiz. Mydamda huşýar bolaýlyň, nirde işlesegem, nirde ýaşasagam. Indi häzir görýäs, Türkmenistanda diňe däde bütin dünýä türkmenleri başga ýurtlarda ýaşaýarlar. Mysal üçin Owganystanda, Yrakda, Eýranda, Türkmenistanyň özünde, Moskwaň eteginde, indi Ozbekistanda, Tajikistanda, şo ýurtlerdede türkmenler we başga ýerlerdede bar. Hemme türkmenler gözüni tikipdirler Türkmenistan ata Watanymyza. Şo ata Watanymyzda Toý bolsa biz begenjek. Gynanç güni biz gynanjak. Şoňa häzir öz görşüňiz ýaly Kanadada ýaşap, Kanada döwletinde Tronto şäherinde şony ýatlap geçýäs we begenýäris. Müdaýym toýuňyz toýa ulaşsyn. Müdaýym şatlyk bolsun. Müdaýym her bir türkmeniň gapysynda toý bolsun. Mydam hemişelikde ýagşy niýetde bolup ýaşaýlyň. Sag boluň göregiňiz üçin gelejekde inşallah nesip eden günleri ýene öz pikirlemi YouTube arkasy size ýetirerin. Hoş sag boluň. Ýene-de bir gezek hormatly Prezidentime, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowiçe tüýs ýürekden Türkmenistan ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi ýyllyk Ýigrimi ýyllygyny tüýs ýürekden gutlasym gelýär we oňa jan saglyk we işlerine üstünlik arzuw etýärin. Belki, Türkmenistan ata Watanymyz hemişe-de hemişe parahatçylykly bolsun, etýän işleriňizi, alyp barýan syýasatlaryňyzy ýörite daşary ýurtdan görýäris we eşidýäris. Size işiňizde we alyp barýan durmuşyňyzda jan saglyk arzuw etýärin. Şu arzuw etmek bilen, hormatly Prezidentim, rugsat berseňiz, men hormatly ministrlere, Daşary ýurt işleri ministrligine, hormatly Reşidowa we hormatly başga ýoldaşlara Daşary ýurt işleri ministrliginiň we Içeri işler ministrliginiň we Howpsuzlyk komitetine we Serhetler goşunyna we Razwedka gullugyna we başga Türkmenistan ata Watanymyzda Watana hyzmat edip ýörenlere tüýs ýürekden ýetip gelýän Türkmenistan ata Watanymyzyň Garaşsyzlygyny gutlasym gelýär we olara daşary ýurtda Indi Kanada döwletinde we Toronto şäherinde olara üstünlik arzuw etýärin. Işleňizde üstünlik we mydam ýurduňyza guwanmagyňyzy tüýs ýürekden isleýärin. Türkmenistan biziň dünýe boýunça ýeke-täk. Türkmen döwleti bar, bu da Türkmenistan. Onuň gadyryny hökman bilmek gerek. Belki, inşallah, nesip etse, Kanada döwletinde-de ilçihana gurmagyňyzy, konsul gurmagyňyzy we Türkmenistan ýaşlaryň ogullary we gyzlary gelip şu taýdan ylym almagy, bilim almagy, dil öwrenmegi we öz ýurduna, iline günde hyzmat etmegini tüýs ýürekden isleýärin we geljekde belki öňe urulsyn, belki syýasatlaryň daşky, daşary ýurt syýasatlaryň birişi bolsun. Biz ýagşy niýetde, ýagşy arzuwda ýaşaýarys. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýlişi ýaly, Mydam ýagşy niýetde bolaýlyň. Toýuňyzam inşalla gowy geçiriň we size we hemme Türkmenistan halkyma tüýs ýürekden uzak ýoldan salam aýtýaryn. Hoş sag boluň.